Izao isika dia hiditra amin'ny plan détaillé de la dissertation. Hitantsika ao amin'izany, misy ny introduction, misy ny partie 1, misy ny partie 2, partie 3 et conclusion. Inona ary no hitantsika ao amin'ny introduction? Ny introduction dia manao ny définition les termes il faut définir les termes donc après annonce du plan annoncenao ny plan nao mizara firy mizara telo eto zao mizara telo ny plan tsika ny hiditra ato amin'ny développement tsika partie un il faut définir le terme important eto zao tsika hoe de compte-t-il de nous d'etre heureux? heureux ça veut dire bonheur donc zavatra fahitantsika zany natao hoe bonheur. Fahitantsika aloha ny atao hoe bonheur zay ny partie a. Avy eo amin'izay partie deux. Premier argument, premier argument antsika dia mifanaraka ny hoe de pont-il de nous? Alohan'ny hamaliana an'izay question izay aloha hoe de pont-il de nous d'etre heureux? Il faut definir d'abord les termes importants, dikan'izay ny terme important dia etre heureux ça veut dire Bonheur et heureux c'est bonheur donc deuxième partie ny atao hoe il faut mettre, donner le premier argument ny premier argument ntsika dia hoe raha ohatra isika miteraka tany amin'ny pays en guerre dika izay tsy mi dependre antsika ny bonheur antsika fa mi dependre ny circonstances misy manodidina antsika ary ny faharoa dia aoka ny atao hoe destin, destin, destin, misy ny olona efa destiné à être heureux, misy ny olona destiné à être moins heureux donc ça depend de la. du destin et du des circonstances partie trois mila mamaly amin'ny question donner des réponses aux questions izay hitantsika tao amin'ny partie deux

Satria tsika manana degré de liberté, manana être libre, manana liberté zany tsika. Satria miaina am société zany misy liberté. Donc zay zany no ataonareo am voalohany en priant. Rehefa vita ny. Définir les termes importants, izay no ao amin'ny première partie. Deuxième partie, répondre à la question, tsy mahazo miteny tsika hoe, ohatrany hoe monde binaire teo, tsy mahazo miteny tsika hoe blanc ou noir, ou oui ou non, fa mila argument sady tsy maka ary amin'ny tsy mitombinana ary amin'ny non, tsy mitombinana ary amin'ny oui, Euh ohatr'izay koa le réponse hoe euh tsy mitongilana hoe hoe arỳ na hoe maka arỳ fa euh ao anilanilany, juste au milieu. Izay no hita ao amin'ny développement. Avy eo ary hiditra amin'ny conclusion tsika. Ny conclusion dia azo ataontsika hoe euh. Aza ataontsika hoe bilan zany, bilan. Bilan, ohatra ny hoe pour conclure, inona, résumé, bilan, hoe raha ny teny hoe na raha ohatra ka miankina amin'ny toerana misy ady ara dia tsy mi dependre loatra ny Amin'izay ady izay no maha azontsika ny heureux bonheur fa mety tsika tsika tsika tompony dia afaka manino mi-creer notre propre bonheur à nous. Ohatra hoe mivoaka ohatra, mivoaka ohatra dia mahita zavatra mafinaritra, zay zao izy dia efa mahatonga an'iny sa ça cree dejà notre propre bonheur. Dia izay izany momba ny tokony ho hita ao amin'ny dissertation amin'ny philo. Io ny voalohany indrindra. Mipetraka aloha izany le lazadina sous forme d'une question. Faritina inona daholo ny mot clé na les termes importants. Avy eo amin'izay rehefa hita ny termes importants dia. Dia tavintsika ny problème posé par le sujet, iny no angalantsika ny problematika, efa tsika hitantsika teo amin'ny vidéo taloha ny problematika, ahoana ny mikaroka ny problematika. Ny problematika isika dia depend-t-il de nous d'être heureux? Izay izao ny problematika. Tena c'est un vrai problème marina ny hoe. Inona avy miankina amintsika hoe no hahafaly antsika sa tsy miankina amintsika. Avy eo amin'izay ianao miditra ny plan. Plan détaillé. Ao anatin'ny plan dia ahitantsika ny introduction. Efa hitantsika teo hoe inona daholo no tokony hita ao amin'ny introduction. Eto izao ny plan-tsika dia mizara telo. Ny première partie, définir d'abord ny tena termes importants. Deuxième partie, Vahatsika ny problematika. Ilay problematikatsika dia hoe depend-t-il de nous d'etre heureux? Hum? Dia ny partie fahatelo farany dia mamaly an'ilay problème posé au deuxième partie. Dia amin'ny farany dia conclusion na hoe manao ny bilan rehetrarehetra hita tao amin'ny développement. Dia izay indray ary ny azo atolotra anao androany ary. Misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany ity video ity ary manasa anao mbola hanaraka hatrany ny video eto amin'ny Madaboky dia amin'ny manaraka indray.